ערשטנס וויל איך אייך אנווינטשען א גוט געזונט יאר, לשנה טובה, מיר האבן א רייכן פראגראם פאר אייך היינט, מיר האבן צוויי לענגערע אינטערוויוען, איך מיין אז מיר וועלן נישט האבן גענוג צייט פאר ביידע אין איין שעה, אבער מיר וועלן זיך אן עצה טון אפשר קען מען פארלענגערן אונזער צייט אביסל. די ערשטע אינטערוויו איז נאכאמאל אונזער פריינדינע אין ישראל גיטו סיקאוויטש, וואס האט געהאט דעם כבוד צו זיין צווישן צוויי לעבנגעבליבענע פון חורבן וואס האט געקענט ביי זיין ווען דזשאו ביידען דעם אמעריקאנער פרעזידענט האט באזוכט יד ושם אין ירושלים מיט עטליכע וואכן צוריק דאס איז געווען א קורצער צייט איידער ער האט ער איז געווארן קראנק מיט קאוויד ניינצן, איר געדענקט ער איז געווען אין ישראל און אין מיטל מזרח, און זי האט מיט אונז מיט עטליכע וואכן צוריק גערעדט וועגן דעם, טאקע אויף דעם זעלביגן טאג ווען עס איז געשען, אבער זי האט געבעטן מען זאל איר רעקארדירן נאכאמאל ווען זי האט געהאט אביסל צייט אויסצוקלערן אירע געדאנקען וועגן דעם. צווייטנס האבן מיר נאכאמאל אן אינטערוויו מיט דזשודי אלטמאן, וואס איז געווען פון יאסינא, טשעקאסלאוואקיע, וואס איז אריגנעל געווען טשעקאסלאוואקיע, אין צייט פון די מלחמה איז דאס געווען אונגערן, און אין צייט פון חורבן איז זי געווען פארשיקט קיין אוישוויץ, און יעצט איז יענער געגנט אוקראינע. אגב, איר זאלט וויסן זיין, אדער איר געדענקט שוין, אז גיטו סיקאוויטש איז פונעם זעלבן געגנט פון טשעקאסלאוואקיי וואס איז שפעטער געווארן אונגערן איז אויך געווען פארשיקט קיין אוישוויץ, דאנק גאט ביידע לעבן געבליבענע און מיר האבן זיי שטארק ליב. דזשודי האט דערציילט אסאך וועגן איר קינדהייט אינעם קליינעם שטעטל יאסין וואס איז אויך געווען די זעלבע שטעטל פון וואנעט מיין מאמע עליו השלום האט פון דארט געשטאמט. איך האף אז איר וועט הנאה האבן מיט זייער חנ'וודיקן אידיש און זיי זאלן נאר לאנג לעבן און געזונט זיין. און צווישן אלעס אנדערע וועלן מיר הערן ווינטשעוואניעס צום נייעם יאר פון אונזערע ספאנסערס, יזרעאל בוקשאפ און The Butchery, א גרויסן דאנק פארן הערן דאס אצינאיך מאיר דוד התנא. קענט איר אביסל מער דערציילען וועגן אייער איבערלעבונג באקענען זיך מיט פרעזידענט ביידען? אקעי, דאס איז געווען, ווען איז דאס געשעהן? דריי פיר וואכן, מ'האט מיר געזאגט אז ער וועט קומען אהער און ער וויל רעדן מיט א ניצולי שואה, איך בין נישט געווען שטארק אויפגערעגט, בכלל נישט, כ'האב פאר קיינעם נישט געזאגט, קיינעם האב איך נישט דערציילט אז איך וועל מיך טרעפן מיט פרעזידענט ביידען, און זייט מיין טאכטער האט מיך אינפארמירט

ווי ס'איז אויפגעשריבן אין גרויסע אותיות, אויפגעשריבן אלע נעמען פון די פון די קאנצענטרעישאן קעמפס, אוישוויץ און בערגן-בעלזן און בירקענאו און

און מ'האט אונז יעדן טאג אנדערע אנדערע אינסטרוקציאן געגעבן, אז קודם כל האט ער געזאלט מיט אונז רעדן, און נאכדעם האט ער געזאלט נישט רעדן מיט אונז, און און אונז האמער נישט געוואוסט גענוי וואס ס'וועט זיין, אבער עס איז אנגעקומען ס'איז געווען אסאך אסאך אסאך פאליציי און חיילים געווען דארט, ער איז אנגעקומען ער איז געשטאנען ביי צוויי לעבן צוויי סאלדאטן דעקארירט זייער הויעך דעקארירט, און די צוויי סאלדאטן האבן געברענגט א זר, וויאזוי זאגט מען א רונד זר מיט בלימען צום נר תמיד, די נר תמיד האט געברענט און ער איז מיט די צוויי סאלדאטן געגאנגען, און נאכדעם האט ער אראפגעלייגט דעם זר דעם מיט די בלימען ביים נער תמיד, און נאכדעם האט מען געזאגט, האט מען אנאנסירט

און אונז האמיר געוואלט אויפשטיין מען זאל אים געבן דעם כבוד, אבער ער האט אונז אראפגעדריקט און ער האט זיך אראפגעשטעלט נעבן, אין פראנט אויף אונז אויף די קניען, ער האט אראפגעקניט לעבן אונז און זעמער אונז דריי האמער געהאט די קעפ כמעט איינער לעבן אנדערן אויפן זעלבן לעוועל אויף די זעלבע שכבה און מ'האט גערעדט זייער שטיל און איך געדענק נישט אסאך מיין טאכטער איז געווען נישט ווייט, און זי זאגט, זי האט געזאגט זי האט געהערט איר דאס ווארט און זי געדענקט, איך קען נישט געדענקען, קודם האב איך אים געזאגט אז איך וויל אים דענקען פאר די יארן וואס אונז האמיר איבערלעבט אין אמעריקא, ס'איז געווען א גרויסע טובה דעמאלטס, אונז זעמיר אהיים געקומען פון לאגער, און ס'איז זייער גוט געווען פון אונז, אז אז מען האט געקענט לעבן אין אין אמעריקא, און איך האב אים נאך דערמאנט א מעשה, דאס איז איין זאך וואס איך בין האב איך מיך פארבערייטעט, איך געדענק איין אויף די נאכט, ס'איז געווען אפשר א האלב יאר נאכדעם וואס איך בין אנגעקומען אויף אמעריקא, נאר ס'איז געווען אסאך מער, מעיבי אפילו עטליכע יאר נאכדעם ווען איך האב מיך איינגעשריבן אין א אוניווערסיטעט, ווייל ווען איך בין געווען צוועלף יאר אלט אין אין טשעכאסלאוואקיע און די אונגארן האבן איבערגענומען זיין באזעצט טשעכיי דארף ווי אונז האמיר געוואוינט קארפאטא רוס און ס'איז געווארן א אונגאריש לאנד און מ'האט אונז

און די לערנערין קומט אריין און הייבט אן צו רעדן אונגאריש מיט אונז, און זי זאגט ברוכים הבאים ברוכים הבאים, אז יעצט פאנגט מען אן אין אונגארישע שולן און מען וועט זיך לערנען אין א לשון וואס יעדער קען, טשעקיש האט מען נישט געקענט אבער מען האט זיך אויסגעלערנט,

און און זי מאכט מיט די האנט מ'זאל אויפשטיין, און די אידישע קינדער זענען אויפגעשטאנען, און דעמאלטס האט זי אונז געזען און זי זאגט, דארט איז א טיר, זעהטס א טיר? מ'גייט ארויס, גייטס ארויס, איינע איינע איינע עשירה אין גאנץ אלעס ארויס, אין ווען זעמער ארויס געגאנגען די אידישע קינדער אן א כיפה, די אידישע יונגלעך זענען געגאנגען אין חדר, זענען געגאנגען פין איך ווייס זיבן האלב זיבן זיבן זענען זיי שוין דארט געווען, זיי האבן געדאווענט אין זיי האבן זיך אויסגעלערנט ברכות אין אלעס, און מ'גייט יעצט ארויס פון די שול ווייל זי האט אונז ארויסגעשיקט, און ווען מ'גיימער צו די טיר האט זי געזאגט, און פארגעסטס נישט אז פון יעצט אן וועלן די אידישע קינדער נישט האבן קיין שום לערנען. אין די שוהלן, ס'וועט נישט גארנישט זיין פאר אידישע קינדער קיין לערנען, סאו ס'איז געווען א ביטערע זאך, און איך האב מיך דרייסיג יאר גארנישט געלערנט, נאר געלעזט ביכער ווי ס'האט זיך געלאזט. נישט אין אוישוויץ. זעמער געווען אין אוישוויץ, זעמער אהיים געקומען, מ'האט געזוכט א פלאץ ווי מ'קען זיך אראפזעצן, האבן א שבת מיט מיט מיט לעכט אנצינדן, מיט א ווייס טישטוך, לערנען האט מען זיך נישט געקענט, און ס'איז געווארן שלעכטער און שלעכטער און שלעכטער, און איך האב אים נאך דערציילט א זאך וואס איז מיר געשען אין אמעריקא, איין נאכט ווען איך בין געווען אין מאנהעטן, אין די שטאט ווי מיין שול איז געווען, די אוניווערסיטעט קיוני, סיטי יוניווערסיטי אף ניו יארק, דארט בין איך געגאנגען און דארט האב איך באקומען א דאקטאראט אין פסיכאלאגיע, און איין נאכט, און דאס איז געווען אין מאנהעטן, און איין נאכט האט זיך אנגעהויבן צו שנייען, ס'איז געווען דעצעמבער און ס'האט אנגעהויבן שנייען, בין איך אריין אין א אין א געשעפט האמיר געקויפט אפאר שיך, נישט שיך, שטיוועל, שטיפל, און איך האב געגעבן די מוכר די דעם וואס האט פארקויפט די שיך האב איך אים געגעבן א טשעק און ער פרעגט מיך ווי וואוינסטו? וואס איז דיין אדרעס? האב איך אים געזאגט סעווענטין סעווענטי סיקס פארטי פיפט סטריט, דארט האב איך געוואוינט, און די אדרעס איז די זעלבע אדרעס

עניוועי, אין דער מענטש זעצט זיך אראפ לעבן מיר, דער מענטש וואס האט מיר פארקויפט די שיך זעצט זיך אראפ אין ער זאגט וואס א שיינע אדרעס די האסט, אין מ'האט פאסט געוויינט צוזאמען, איז געווען א אלטער אידישער מענטש וואס ער האט פארקויפט דארט, אין איך זאג ווייניג מענטשן שעצן, שעצן אמעריקא אזוי ווי אונז שעצט מען אמעריקא. מ'האט כמעט געוויינט אז קיינער אין אמעריקא, יעדער לעבט גוט, און מ'טוט אסאך טובה פאר מענטשן, אז מ'לאזט זיי אריין און זיי האבן א צוקונפט, און איך האב אים נאר דערמאנט אז אונז האמיר אים זייער, אונז האמיר זייער געשעצט די די הזדמנות, די די אפארטוניטי, די די די טובה מ'האט אונז געטון אז מ'האט אונז אריין געלאזט אויף אמעריקא און מ'האמער דארט געלעבט און מ'האמער חתונה געהאט און מ'האט אויפגעוואקסן גוטע אידישע קינדער, געגאנגען אין ציוניסטישע שולן אין ירושלים אין בארא פארק אין ברוקלין שולמית, מ'האט העברעיש גערעדט מיט די קינדער, ס'איז געווען איזרעליש ס'איז געווען א שול וואו מ'האט געלערנט תורה און אסאך אסאך גוטע אידישע זאכן און א גוטע שול און די קינדער זענען אויפגעוואקסן נאכדעם זענען זיי געגאנגען צו זענען זיי געגאנגען אין ישיבה יוניווערסיטי היי סקול.

מיט אלע איזראעלישע דיפלאמאטן דארט געווען פון לפיד יאיר לפיד דער פריים מיניסטער און ס'איז געווען הערצאג בוזשי הערצאג דער פרעזידענט פון איזראעל און ס'איז געווען גאנץ

אז מ'האט זייער אפגעשעצט אז מ'איז געווען אין אמעריקא, אבער ווען איך בין אנגעקומען אויף איזרעיל האב איך געוויסט אז דאס איז דאס איינציגע פלאץ ווי איך פיל מיך זיכער אז די שואה וועט נישט נאכאמאל פארקומען בעזרת השם. און אזוי פיל איך מיך. היינט איז געקומען א טיעם, א טיעם, עטליכע מענטשן, איינער פון אינדיע און צוויי פון דייטשלאנד, זיי ווילן מאכן א פילם פון ניצולי שואה, און מען פארט און מען קומט און מען מאכט פארשידענע סינעמא מאוויס, און נעכטן זעמער געווען זיך טרעפן מיט מיין משפחה וואס זענען פרימעלע מענטשן, זיי האבן קיין מיין מיין זון איז א דיין און ער האט קען עין הרע צען קינדער, און זיבן זענען חתונה געמאכט, דריי זענען נאך יונג, און נעכטן אונז מעגן קומען מיט אונז דער טיעם פאטאגראפירן מיך מיט מיינע קינדער, זיי ווילן, זיי האבן געמאכט פאר זעקס יאר האבן זיי פאטאגראפירט ער משל ט צוועלף פערצן ניצולי שואה, זייער א שיינע פאטאגראפיר, און מ'האט געמאכט א אויסשטעלונג אין בערלין, און ס'איז זייער שיין געווען, אין בערלין האט מען עס געמאכט אין הויף

אביסל האבן אביסל וויאזוי זאגט מען חופש, חופש קטן, א ליטל וועיקעישן, זעמער געווען צוזאמען און די מענטשן דער ספעשל דער דער פון אינדיע ער איז אזוי איבערראשט פון איזרעאל האב איך אים געזאגט וואס האסטעך אזוי איבערראשט זאגט ער די ריח, די די אראמא וואס מען פירט אין איזרעיל ווען מען קומט אן, ער האט זיך דריי יאר געלערנט איבער איזרעיל, ס'האט אים אינטערעסירט וויאזוי איזרעיל זעהט אויס, און ער איז שטארק איבעראשט, סאו פריי איך מיך, איך האף אז אלע

צו רעדן צו ענק, רעדטס צו מיר אויך אביסל, דערציילטס מיר וואס איז נייעס ביי ענק. גוט אויף פארן אידישן קול, פאר די ראדיא פראגראם וויל איך אייך ווינטשן אריכות ימים, געזונט און אלדאס גוטס. אלעס גוטס פון ענק אויך, תודה רבה. שלום שלום.
טו דע דעלי פליז מאריאו טו דע דעלי. אקעי, מיין נאמען איז מעקס קעלערמאן, און איך וויל ווינטשען אלע מיינע קונים וואס זיי שטיצען מיר א גאנץ יאר, איך ווינטש זיי א גוט יאר און א געזונט יאר מיט אל דעם גוטען, און ס'ערשטע וויל איך אייך זאגען די בוטשערי טרייט הארט, איר טרייט צו באפרידיגען מענטשען זאלען קומען קויפען, מיר טרייט, מיר געט צו די בעסטע סערוויס. די בעסטע פרייזעס און מען איז זייער צופרידן ווייל פארוואס די מענטשן קומען און זיי שטיצן זיי קויפן זענען צופרידן און פארהאפט פאר לאנגע יארן ס'האט אנגעהויבן פאר לאנגע יארן אזוי מ'איז שוין דא פֿינף און פֿערציק יאר אין די פלאץ מ'האפט צו זיין נאך א הונדערט יאר דא מיינע קינדער ארבעטן איין די אייניקלעך ארבעטן דא. איך האף ס'וועט אנגיין פאר לאנגע צייט, און האט א גוט יאר און א געזונט יאר פאר אלעם און עניבאדי אויך די אידישע סטעישן. שלום עליכם, דיס איז דזשעימי חיימי עלמען. און דיס איז אלי לעיזער באטאליאן. און מיר זענען די צוויי משוגעים פון די וועב סעריע איד לייף קרייסיס. איר הערט די ראדיא פראגראם דאס אידישע קול אויף WNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקלין, באסטן. א דאנק פארן הערן, האט הנאה!
איך אלי דבוק פון די איזרעיל בוקשאפ אין ברוקלין ווינטש אלע אונזערע קלייענטן און אלע צוהערער פון דעם פראגראם דאס אידישע קול א שנת חיים ושלום א שנת גאולה און א כסלו וכסימה טובה. מיר האבן ביי אונז אין געשעפט אלע אידישע ארטיקלען, טליתים, ספרים, טעקסט בוקס פון אלע סארטן, העברעיש, ענגליש, אויכעט אין אידיש. אויך האבן מיר קאסעט סידיס און ווידיאוס. קומט אריין און פארברענגט אין א היימישע אטמאספער רופט אדער קומט אריין פאר לוחות אדער קאלענדערס פונעם נייעם יאר, אט אלע א שנת חיים ושלום שנת גאולה צום גאנצן כלל ישראל, איזרעאל בוקשאפ, פארטען האווי סטריט ברוקליין מעסעטשוסעטס פייוו סיקס סיקס סעווען וואן וואן טרי.
מיין נאמען איז דזשודי אלטמאן. מיט צוויי ען. אינדערהיים מיין נאמען איז געווען אנדערש, איך בין נאך געווען נישט פארהייראטעט, אינדערהיים האב איך געהייסן בוכאראטשאנעראווא, BOHORODCHANEROVA. אקעי, איך בין געבוירן געווארן אין יאסין, דאס האט דאס איז געווען א טייל פון טשעכאסלאוואקיע, און מען האט עס גערופן פאדקארפאטסקא רוס, די קארפאטיען בערגע, מאונטענס, און דאס איז געווען דאס לעצט די לעצטע קליינע שטאט פון די טשעכאסלאוואקיי, עס האט געהייסן יאסינא, JASINA, און אש איז געווען די לעצטע די לעצטע שטאט, שטאט, סאו דאס איז געווען די אנפאנג פון טשעכאסלאוואקיע, און אש איז געווען די לעצטע שטאט. אין טשעקאסלאוואקיע. ס'איז געווען א הערלי ס'איז געווען א זייער שיין לעבן. איך בין געווען א טאכטער איך בין געווען א א קינד פון זעקס קינדער. מיינע עלטערן האבן געהאט זעקס קינדער, דריי דריי מיידלעך און דריי יונגלעך. מיין עלטעסטע שוועסטער איז געוועזן איז געוועזן פארהייראטעט ווען שוין ווען איך בין געווען דריי יאר אלט, סא ס'איז געווען אסאך יארן, עלעף יאר נאך מיין יונגסט מיין ברודער וואס ער איז געווען דער פיפטער פון די זעקס פון די זעקס קינדער. מיינע עלטערן האבן געהאט א געשעפט, מען האט פארקויפט אלע זאכן, פון פארשידענע זאכן, מעהל'ס, אלעס צום עסן, און אויך צו טרינקען, און האמער געהאט א געשעפט ווי מענטשן פלעגן קומען איינקויפן מיינסטנס זונטאג, זיי האבן געארבעט די גאנצע וואך אבער זונטאג האבן זיי געהאט צייט איינצוקויפן, סאו ווען זיי זענען געקומען איינקויפן זונטאג א אמער אלע אלע ווער ס'נאך געווען נישט פארהייראטעט האט געארבעט אין אין געשעפט ענד אונז האמער געהאט אונזער מיין טאטע האט געהאט א א געשעפט ער האט געקענט פארקויפן אלקאהאל מ'האט בעדארפט האבן א אנדערע א סעפעראטע קאנצעסיאן פאר דעם, און פאר טאבאק אויך, און ציגארעטן. מ'האט נישט גע. נישט יעדער האט. נישט יעדער האט געקענט דאס פארקויפן. מ'האט געמוזט האבן א שפעציעלע פערמישן.

סאו איך בין געווען די דזינקע. פינף פון מיינע ברידער און שוועסטער האבן שוין חתונה געהאט, און נאר איין ברידער איז נאך געווען ליידיג, און מיין טאטע האט געהאט א געשעפט און מ'האט געקוינט קויפן אלעס פין פין א נידל צין א קי ביקאוס פאר דעם ביקאוס ווען ער האט געדארפט האבן א קי אדער א פערד מיין טאטע האט האט דאס געקויפט ביי די ביי די בויערן ביי די גוים אונז האב מיר גערופן די גוים ענד און האט עס פארקויפט מיט א רווח. ענד און נאכדעם האבן מיר געהאט אין געשעפט טאבאק און מ'האט געקענט פארקויפן אויך מיט א מיט א באזונדערן מיט א באזונדערן ערלויבונג, און אלקאהאל אויכעט, בראנפן און ביר און וויין, און האבן מיר געהאט א גרויסן קעלער ווי אונז האבן מיר די וויין געהאלטן, סא ביי די עס אונז האמער געוואוינט אין יאסין גאנץ ווייט זעקס קילאמעטער פון דער שטאט ענד דארט זענען געווען זענען געקומען נישט אידישע ארבייטער פון איבעראל און האבן אראפגעהאקט די ביימער דארט איז געווען אונז האמער עקספארטירט אסאך האלץ

פון אינדערפרי ביז שפעט אויף די נאכט האט מען זונטאג געארבעט ביקאוז די קונדן זענען געקומען איינקויפן. מיין מאמע איז געווען א וואונדערבארע קאך און געבאקן, סאו זי פלעג אויפשטיין זעקס אזייגער מיטן דינסט מיידל און מען האט געבאקן ברויט, איין אויוון מיט צוועלף ברויט און די נעקסטע אויוון איז געווען מיט מיט ווייס מיט חלה, נישט חלה באט דאס איז געווען רחליקי אז זיי האבן געמאכט מיט מיט מארמעלאדע, מען האט עס אויסגעוואלגערט און מ'האט געמאכט קיפל, איך ווייס נישט וויאזוי דאס הייסט אין אידיש, לייק ראלס, באט מ'האט עס אפגעוויקלט און געמאכט א פאום און מ'האט עס געבאקן, און דאס איז געווען זייער גוט, דאס האט מען געפארקויפט פאר א טשעכישע קראונע. ענד ווען ס'איז געקומען צען אזייגער איז שוין נישט געווען איין שטיקל אין געשעפט, ווען די גוים האבן געווארטעט ביז ס'קומט ארויס פונעם אויוון און זיי האבן עס זאפארט געקויפט, און דערנאכדעם האט מיין מאמע געבאקן נאך פֿיר און צוואַנציק ברויט אויכעט זונטאג, און דאס איז אויכעט ביז צוועלף אזייגער איז דאס שוין אלעס אוועקגעגאנגען. אונז האמער געהאט א זייער גוט גייענדעס געשעפט, ביקאוס ס'איז נישט געווען קיין אנדערע געשעפט אין דער

מיין טאטע איז געווען א זייער זייער רעליגיעזער א זייער פרומער מאן, און מיין מאמע אויך, נאטירלי אלעס געווען א כשר'ע היים, און אונז האמער געהאט דאס געשעפט מיט טראפיק, אונז האמער געקענט פארקויפן טאבעקא און ציגארעטן אויכעט, מען האט געמוזט האבן א שפעציעלע ערלויבניס צו דעם, און ביר און וויין, און האמער געהאט א קעלער ווי מען האט געהאלטן די ביר און די וויין. מינעראל וואסער האט ער געהאט? דאס אויכעט, אבער מייסטנס, יא, מען האט עס גערופן סעלצער. סעלצער וועט אזא פלאשע מען האט געדריקט און די סעלצער איז ארויס געקומען אבער די אלקאהאל זאכן זענען געגאנגען זייער פיל ווייל אונז זעמער געווען די איינע איין געשעפט וואס האט דאס פארקויפט און איך, דאס איז א זייער קאמישע זאך וואס איך וויל דא זאגן, און עלף אזייגער אינדערנאכט קלאפט איינער אויפן פענסטער, און און מיין טאטע שטייט אויף און זאגט, וואס ווילסטו צוועלף אזייגער? אה, איך וויל האבן א א באטל אויף קאנטושובקא, דאס איז געווען א אלקאהאל, זייער שטארקע אלקאהאל, ניינטי סיקס פארצענט, זאגט מיין טאטע יעצט אין דער נאכט ווילסט יא איך גיי נישט אוועק פון דעם פענסטער אז דו גיבסט מיר אז פארקויפסט מיר נישט דעם אלקאהאל ביקאוס איך מיין בויך טוט מיר וויי און איך מוז האבן די אלקאהאל. ס'איז געווען זייער קאמיש אבער אזוי האבן זיי זענען געקומען, מיין טאטע האט געהייסן הערש, הערש בראדשאנער, באט די גוים האבן אים גערופן הערשקע, סא קלאפן זיי אויפן פענסטער הערשקע אוטווארע, הערשקע אפען די דאור ענד איי וואנא ביי סאמטינג, מיין טאטע זאגט אינדערנאכט, יא די מוזט מיר געבן איך גיי נישט אוועק. ס'איז געווען א זייער א זייער א זייער שיין לעבן, מ'האט געלעבט מיט די גוים זייער זייער צופרידן, אונז האבן מיר נישט, איך קען נישט זאגן אז כ'האב געזען עפעס א אנטיסעמיטיזמוס צווישן די נישט אידן און נישט אידן, אבסאלוט נישט. זיי זענען געווען דאנקבאר וואס די אידן האבן געהאט, האבן פארקויפט, און מיין טאטע האט אויך, ווען א פרוי קומט אריין און זי זאגט איך האב א זייער שיינע קי, באט מיין מאן קען נישט ארבעטן מער, איך האב זייער געוואלט הערשט די זאלסט קויפן די קי. סאו מיין טאטע גייט ארויס קוקט די קי אן א זייער שיינע ליכט גרויע קי, זאגט זי וויפיל ווילסטו פאר די קי, איך ווייס שוין נישט וואס זי האט געוואלט, מיין טאטע האט באצאלט און זי איז אוועקגעגאנגען און אונז האמיר געהאט א נייע קי, האמער געהאט פֿיר אנדערע קיעס און האמער געהאט צוויי פערד ענד מיט די פערד איך פלעג גיין אין שול מיט מיט א מיין טאטע האט מיך געפירט מיט א בריטשקע מיט א אביסל א פענסי פענסי וואגן, ער האט מיך געברענגט אזוי אין די שול, און ווען איך בין אהיים געגאנגען האב איך געמוזט גיין וואקן, עס איז געווען זעקס קילאמעטער, די פיר מיילס פון פון פון די שטאט.
און אייער מאמע ווי האט זי געהייסן? מיין מאמע האט געהייסן ריסע, RISI, און זי איז געווען א זייער טיכטיגע פערזאן, זי פלעגט באקן און קאכן קאכן איינמאל אין די וואך פאר מענטשן, ס'זענען געקומען אריין די גוים און זיי האבן געזאגט און איך וויל א גאנצע, איך וויל זופע און איך וויל גולאש, ס'האבן זיי זיך אוועק געזעצט און ס'האמער געהאט א גרויס צימער, ס'האט געהייסן די גרויסע שטוב, און זיי האבן זענען געזעסן, האבן זיי געקויפט, קודם האבן זיי געקויפט א שטאמפערל אלקאהאל, וואדקא, דערנאך האבן זיי געגעסן, און נאכדעם האבן זיי געקויפט ביר, און אזוי איז געגאנגען א גאנצן טאג עס זענען געקומען קאסטומערס. וואס איז געווען אייער מאמע'ס פאמיליע נאמען?
מיין מאמע האט געהייסן ראזא שנאבעל, SCHNABEL, און זי איז פון א פאמיליע מיט זעקס קינדער, אין נײַנצן אַכצן איז מיין באבע, מיין זיידע איז געשטארבן, ער האט געהייסן ירוחם שנאבל, SCHNABEL. און איר געדענקט אייער באבע? יעס, מיין באבע האט געהייסן גיטל. סאו מיין זיידע איז ליידער געשטארבן, ס'איז געווען אן עפידעמיק ווי א קאלערא און אסאך זענען געשטארבן, סאו מיין זיידע און איין זון און איין זענען געשטארבן פון דער פון דעם כאלערא, און איין טאנטע איז לעבענדיג געבליבן, אבער זי איז, עפעס איז נישט געווען אין ארדנונג, זי האט געסאפערט אביסל מיט די נערוון, ענד מיין מאמע גאט זיי דאנק איז געווען די געזונטע. איר דערמאנט קאכן, און מיר האבן אמאל גערעדט וועגן די מאכלים פון יאסינא ריפעניק

טיפֿל אין דזשערמען, איך װײס ניט װיִאַזױ דאָס הײסט אין ייִדיש, אַזױ אין ראָהליקע, דעטס אין טשעק, קרעסענט, װיִאַזױ הײסט אַ קרעסענט אין ייִדיש? װײס איך נישט. איר קענט געבן, איר קענט געבן די נעמען אױף װאָס פֿאַר אַ שפּראַך איר געדענקט עס. ארייט איך עס געפינען נעקסטעס מאל ווען איך רעד מיט דיר וועל איך דיר זאגן, מען וואלגערט עס אויס און מען מאכט עס רונד אבאוט אכט אדער צען צענטימעטער און נאכדעם שמירט מען דארט קאנפיטור דזשעם

איז ביי נײַן אזייגער איז שוין נישט געווען א שפור, זיי פלעגן ווארטן ביז ס'איז ארויסגעקומען פונעם אויוון און זיי האבן עס געקויפט.
אבער וואס איז מיט א ריפעניק? קענט איר נאכאמאל מסביר זיין וואס הייסט א ריפעניק? אוי די ריפעניק איז געווען די בעסטע זאך, מיין מאמע פלעג די קארטאפל, די ריבלעך, די ריבלעך האט מען געשעלט אינדערנאכט האט מען געהאט, מיין מאמע האט געהאט צוויי דינסטן, איין דינסט איז געווען פאר פאר אונז האבן געהאט צוויי אדער דריי קי און צוויי אדער דריי פערד, סאו איינער האט גענומען האט האט בעהאנדעלט די די די ענימעלס און איינער האט געהאלפן באקן. סאו מיין מאמע ביי זונטאג אינדערפרי ביז אכט אזייגער איז שוין געווען אפגעבאקן פארשידענע די די קרעסענט ענד און אין אין אויוון נאך געווארטעט, די נעקסטע איז געוועזן נאר ברויט, די בעסטע קארן ברעד אין די וועלט האט מיין מאמע געמאכט. אקעי, קענט איר נאכאמאל צוריק גייען צו ריפעניק? וואס איז דער רעצעפט הקיצור? ריפעניק איז געווען וואונדערבאר, מען האט געהאט אפגעשעלט די קארטאפל אין מען האט זי געהאלטן אין קאלט וואסער אין אינדערפרי אין מיין מאמע האט שוין דעם אויוון הייס געמאכט ס'האט געמוזט זיין זייער הייס אין די אין נאכדעם עס האט האט די די די די מעיד געריבן דעם אויף א רייבייזל רייבייזל די קארטאפל אין מ'האט גארנישט קיין אייער גע נא קיין אייער נאר זאלץ אין נאר זאלץ אין געמישט די מיט א מיט א ביסל מעהל אין א ביסעלע העוון אין מ'האט עס אויס געמישט זייער גוט אין די אויוון איז געווען זייער הייס אין מ'האט עס אריין געלייגט אין א בלעך מיט זייער גענוג אויל, האו די יו סעי אויל, מען האט עס צוזאם געמישט אין די קארטאפל די געריבענע די געריבענע ריבלעך און אויף און עס געגעבן אסאך אסאך בוימל אין די בלעך אין ווען די בוימל איז הייס טיט מען אריין גיסן די די די געריבענע קארטאפל אין נישט נישט פיל סא ווען אין מען באקט עס אין א זייער הייסן אויוון אין ווען אין נעמט עס ארויס מ אונז האט מען עס געריפן ריפעניג אין ווען נעמט עס ארויס איז עס אזוי קראנטשי

מיין מאמע איז געווען א וואונדערבארע קעכן, און נאכדעם נישט נאר דאס, סא דאס פלעגן די גוים און די אידן ווער סאיז געקומען קויפן, אבער בייטאג זענען זיי געקומען קויפן גולאש, סא מיין מאמע פלעגט מאכן א זייער גוטן גולאש, און נאכדעם האבן זיי געקויפט א ריפעניק און מען האט זיך אוועקגעזעצט אין גרויסן צימער און זענען געגעסן דעם ריפעניק מיט די גולאש, מיט א שטיקל פלייש און א גורקן סאלאט.

אקעי וואט עניוועי און מיט דעם האט מען עס געגעסן אדער מ'האט געקויפט סמעטענע זויערע סמעטענע און מ'האט עס געגעסן מיט דעם ריפעניק.
איז הייסט עס ריפעניק האט מען געקענט נוצן סיי פאר פליישיג סיי פאר מילכיג? מ'האט עס געקענט עסן פאר מילכיג, פאר פארעווע, פאר פליישיג, פאר אלעמען, ביקוז ס'איז נישט געווען קיין גארנישט אריינגעלייגט באט נאר בוימל, בוימל און קארטאפל און
זאלץ. טעם גן עדן, וואס איז געווען אייער טאטע'ס אידישקייט?
מיין טאטע איז געוועזן א זייער פרימער מענטש אין ער האט געהאט זיין אייגענע ספר תורה אין אינז האמער געוואוינט אינז זעמער געווען די לעצטע אידישע פאמיליע אין דער גאס

איז מיין טאטע מיט זיינע דריי זין געקומען, סאו דריי זין און מיין טאטע איז פיר, און די און די אפשר האט ער געקענט כאטשיג צוזאמענקליגן נאך אכט מענטשן און ס'איז געווען גענוג פאר א מנין, און דאס איז געווען אין א פריוואט הויז די פרוי, איין פרוי האט געהאט א גרויס צימער, א גרויסע שטוב, ענד דארט זענען זיי געגאנגען דאווענען. מיין טאטע האט געהאט זיין אייגענע ספר תורה, ענד ער איז געווען זייער פרום און א זייער וואונדערבארע מענטש. מיין טאטע איז געוועזן אומגלויבליך, אז א גוי'טע איז אריינגעקומען און זי האט געזאגט, הערשקל, זיי האבן גערופן הערשקל, איך האב זעקס קינדער, באט מיין מאן האט נישט געארבעט די וואך, און כ'האב נישט קיין עסן, קענסטו מיר געבן אביסל פֿינף קילא קארן מיל, אין אפשר א קילא קריסקא, זאגט מיין טאטע שנעל, היר, היר איז די מעיל און היר איז די קריסקא, נעם עס און גיי, גיי, גיי, מיין פרוי זאל נישט זעהן, ביקאויז מיין מאמע האט געזאגט די קענסט נישט, די קענסט נישט מאכן א לעבן פון מצוות, סאו אט זי האט נישט גע. זי האט געזאגט גיי שנעל בעפאר מיין פרוי קומט אריין אין געשעפט. ער האט געהאלפן ווי ער האט געקענט. ער איז געווען. מ'האט אים גערופן הערש מלאך. ווען די ווען די טרעפסט עימיצן פון יאסין און פרעגסט קען האסטו געקענט א א פאמיליע ווי די ווי די די די מאן פון דער פאמיליע האט געהייסן הערש באראטשאנער אבער הערש מלאך האט מען אים גערופן ביקאוס ער איז געווען אזא גוטע מענטש. וואס מיינט דער נאמען באראזשאנער?

איך גלייב אז ער איז געווען מיינע מיין זיידע אדער אור ע זיידע איז געווען די ערשטע מיט די נאמען איך ווייס נישט וועלעכע וועלעכן יאר. דזשודי, איך ווייס אז מיר האבן באגרענעצטע צייט, אבער קענט איר אויסרעכענען די שפראכן איר האט געלערנט און געהערשט ווען איר זייט געווען יונג? ס'איז א וואונדער. צום ביישפיל, די גוים האבן גערעדט רוטעניען, ס, אבער ס'האבן געוואוינט דארט אונגארן אויכעט, און טשעכן, און און אפאר דייטשע אויך, סאו זיי פלעגן אריינקומען אין די סטאר, און זיי האבן זיי האבן פארלאנגט, דאס געווען די טשעכן, האב איך גערעדט מיט זיי טשעכיש, אונגאריש, איך קען אונגאריש און מיין מאמע קען אונגאריש און מיין טאטע קען אונגאריש. אידיש האבן מיר געהאט גאר איין, איין פאמיליע איז געווען אידיש, ביי די אנדערע זענען געווען פארשידענע נאציאנאליטעטן.
וואס האט מען גערעדט אין אייער היים? אידיש? אידיש.
מיין מאמע האט גערעדט אונגאריש אויך, אבער אינדערהיים האט מען גערעדט אידיש. און דייטש קענט ער אויך זייער גוט, ווי קומט דאס? נא איך האב געהאט א, נישט נאר איך, אלע קינדער האט מיין, מיין טאטע האט געהאט א דויטשע לערערין, און זי האט געהייסן די דויטש פעמילי, און זי פלעגט, זי האט שוין געלערנט מיינע דריי ברידער און מיך, איך בין געווען די יונגסטע, האמער אלע געהאט די דויטשע, איינער האט געהייסן איין טיטשער האט געהייסן רבקה ביטערמאן, און און נאכדעם איז געוועזן איינע דויטש, איך קען מיך נישט ערינערן וויאזוי זי האט געהייסן אין ערשטן נאמען, סאו

רוסיש און אונגאריש.
אלע שפראכן קענט איר? אקעי, ווילט איר דערציילן וואס איז געשען מיט אייך אין דער מלחמה, אין חורבן צייט, אין האלאקאסט צייט?
אין די האלאקאסט צייט, ליידער גאטעס, דאס איז געווען די טרויעריגע זאך, זענען געקומען איין אינדערפרי אין נײַנצן פֿיר און פֿערציק,

און און גענוג עסן פאר אפאר שעה. סאו מיין טאטע איז זאפארט ארויסגעגאנגען האט גענומען דאס געלט פון די פון די קאסע און האט געווארטעט און מיין און מיין מאמע און אלע זענען שוין געווען פערהייראטעט נאר איך בין געווען אינדערהיים נאך איך בין געווען אונגעפער זיבעצן זעכצן זעכצן ביטווין זעכצן און זיבעצן יאר אלט און איך בין אויך כ'האב מיר אנגעטוהן נאר זיי האבן געזאגט נאר א קאוט א מאנטל און גארנישט מער און גענוג עסן פאר אפאר שטונדן סא מיין טאטע האט שוין געווארט אינדרויסן, איך בין געווען די צווייטע, און זיי האבן געזאגט מאך צו דאס געשעפט, מאך צו דאס הויז, און מאך צו די שטאל ווי אלע ענימעלס און די קיעס און די פערד זענען געווען.

אין די ערשט פאר די פאר דיין אייגען הויז. סאו זאג איך אניו, איך האב גערופן מיין מאמע אניו ביקאוס מיינע מיינע שוועסטער און ברידער האבן גערופן אניו און אפו דאס הייסט מאמע און טאטע אין אונגאריש זאגט זי מאם אניו קום שוין ארויס בין מיט אונז ארויס שיסן דא, סאו זאגט זי איך וויל דא שטארבן זאלן זיי מיך שיסן אין מיין אייגענע הויז, אבער האמער מיין טאטע און איך האמער זיי איבערגערעדט און זיי האמער גע און סאיז ארויסגעקומען און האמער אנגעהויבן צו צו גיין, אונז זעמער געווען די לעצטע אידישע פאמיליע אין דער שטראזע,

האט מען אונז געזאגט מען זאל נאר גיין אויפן הייליגן אויפן אידישן הייליגן ארט, און דאס איז געווען אויף א בארג, און זעמער געקומען אויפן הייליגן ארט, און דאס איז געווען אין צייטליך אין אפריל, ס'איז נאך געווען זייער קאלט און ס'האט גערעגנט, און האבן מיר זיך געזעצט אויף די גראבן פון אונזערע גרויס גרויס עלטער, פון אונזערע באבע און זיידע, און ס'האט גערעגנט און אונז האמער נאר געהאט א מאנטל מיט זיך און זעמער דארט געווען צוויי אדער דריי טאג און אן א אן א דאך און יא און נאכדעם האבן זיי געזאגט איינער קען גיין אהיים און ברענגען מער געלט נאר געלט און און סא איך האב איך בין געגאנגען מיין מאמע האט נישט געוואלט גיין און מיין טאטע האט נישט געוואלט גיין סא איך בין געגאנגען און כ'האב גענומען מער געלט און האמער געהאט אונז האמער געהאט געלט באגראבן אין דער ערד ביקאוס אונז האמער געוויסט אז ס'עט עפעס נישט נישט קיין גוט גוטע זאכן קומען פאר אונז. ביקאוס די זאכן זיי זיי האבן שוין געטוהן דאס מיט די אידן אין פוילן סאו ווי אזוי האט איר געוואוסט וועגן דעם?
אונז זעמער געווען פארבערייטעט פאר דעם סאו. ווי אזוי האט איר געהערט וועגן וואס איז געשען אין פוילן? ביקאוס ס'איז געווען זייער נאנט אונז יאסין איז איז געווען גרענצען מיט פוילן פון דריי זייטן. אין איך האב געהאט א שוועסטער זי האט זי איז געווען פארהייראטעט אין האט געוואוינט אין פוילן מיקוליטשין אין דארט האבן זיי נעבעך שוין די אידן געהארגעט אין נײַנצן צוויי און פֿערציק סא אונז האמער זייער גיט געוויסט וואס ס'ווארט אונז. סאו מיין מאמע האט געזאגט זי איך וויל שטארבן אינדערהיים און ווען איך זי האט זז ל אזוי לאנג גענומען אז אונז האבן מורא געהאט מיין טאטע און איך אז זי זאל חלילה עפעס נישט טוהן צו זיך ווייל זי האט אונז אזוי לאנג געלאזט ווארטן.
גוט, איז איר איר גייט צוריק מיטן געלט צום בית עולם און וואס ווייטער?
יא, זיי האבן געזאגט צו נעמען די געלט. נו, יעצט האמער זיי געהאט די געלט און זעמער געקומען אויפן געטא, האבן זיי געזאגט זיי זיי נעמען דאס געלט אבער אונז מוז מען עס זיי געבן און זיי האבן עס צוריקגעבן. סאו זעמער אריין זעמער געקומען צו די שטאציאן אין יאסין אין מ'האט עס אריין אין מיט א איינפאכן צוג אין זענען מיר געקומען צו א אונגארישע שטאט מאטי סאלקא אין דארט האבן זיי אונז ארונטער געלאזט אין עס איז געווען א גרויס געטא אין מ'האט געוואוינט מיט דרייסיג מענטשן אין א קליין שטיבל אין אבער זענען מיר נאך געווען צוזאמען מיט די עלטערן

אונד איינער אויפן צווייטן, און אונז האבן צוגעמאכט די טיר מיט א אייען באר, און מ'האט אנגעהויבן צו פארן, מ'איז געפארן אזוי לאנגסאם, פיר אהאלב טעג זעמער געווען איינגעקוועטשט מענטשן זענען געשטארבן סא פלעג האבן זיי אויפגעמאכט די טיר מ'האט ארויסגעווארפן די די די די די געשטארבענע מענטשן די טויטע מענטשן און זעמער געקומען קיין מאטי סאלקא און דארט

מ'האט נישט געזאגט ווי מען געים אויף א לאנגע צייט דעף איך גלייב ס'האט גענדויערט דריי טאג אדער אביסל איך קען מיך נישט עקסעקטלי ערינערן און זיי מען געקומען און מ'האט אויפגעמאכט די וואגאנען און האמער געזעהן אסאך מענטשן שטייען אין אין א רייע פון פֿינף מענער סעפעראט און פרויען סעפעראט און זיי האבן אראפגעזאגט ארויס, און מען האט געשטופט די מענטשן, עלטערע מענטשן זענען האט מען ארויסגעשטופט אויף די פלאר און זענען גע'הרג'עט געווארן, און די מענטשן וואס האבן נאך געקענט גיין, מיינע עלטערן האבן נאך געקענט ארונטער גיין אויף א סטעפס ענד סאו אונז זעמער געווען די פרויען סעפעראט און די מענער סעפעראט פינף אין א רייע אונז זעמער דארט געשטאנדן געווארט אויף ארדערס האמער געזען אסאך מענטשן אונז האמער נישט געוויסט ווי זי זעמער האמער געפרעגט מענטשן וואס זי האבן

און דארט איז געווען דאקטאר דזשאוזעף מענגעלע ימח שמם וזכרון און נאר מיט געשטאנדן מיט א אוניפארם ער איז געווען א זייער זייער הענסעם מאן מיט א ש ע רבי שטעקן און האט געצייגט לינקס רעכטס לינקס לינקס, אלע די מענטשן וואס זיי זענען געגאנגען לינקס זענען געגאנגען זאפארט אין א קרעמאטאריום און זאפארט אין א אין א אין א אין א געז טשעימבער און נאך אין די

די רעסט די אנדערע זענען געגאנגען נעבעך ברענען.
אקעי דזשודי מיר דארפן ענדיגן דא, מיר דארפן האבן א פראגראם, לאמיר ווייטער רעדן אין א גוטע שעה ווען איר האט נאך צייט און כח ווייטער צו רעדן מיט אונז, א שיינעם דאנק. א שיינעם דאנק, עס טוט מיר לייד אפשר איז עס נישט געווען אזוי אזוי עפישענטלי געטוהן באט איז די בעסטע איך האב געקענט. ס'איז אויסערגעווענליך גוט. א שענעם דאנק. יישר כח. אקעי, יו ווערי וועלקאם, און זיי געזונט, און האב אסאך נחת פאר דער קינדער. זייט געזונט גם אתם און האט א גוט געזונט יאר. די אויכעט, בלייב געזונט, ביי ביי. ביי ביי.
דזשעק, מעקס און וואלטער געללערמאן, די בעלי בתים פון דער בוטשערי, יאטקע און עסנווארג געשעפט אויף הארבער גאס אין ברוקלין, באגריסן צום נייעם יאר די אלע צוהערער פון דער ראדיא פראגראם דאס אידישע קול. איר זאלט וויסן זיין אז די בוטשערי, יאטקע פארמאגט דעם בעסטן אויסוואל פון כשר'ן פלייש, מיט א הכשר פון הרב מרדכי טווערסקי, נישט נאר פלייש נאר אלערליי מינים עסנ וואר געפינט מען אין דער בוטשערי, דארט קענט איר געפינען אלץ וואס איר דארפט פאר אייער סוכות סעודה צו גוטע פרייזן. דעם אמת געזאגט קען מען קויפן דארט אלץ וואס איר דארפט פאר אלע מאלצייטן און אלע אונטערנעמונגען פון א גאנץ יאר. די בוטשערי יאטקע געפינט זיך אין ברוקליין, פֿיר הונדערט אַכט און צוואַנציק הארווארד סטריט אין ברוקליין, טעלעפאן זעקס איין זיבן, זיבן דרײַ איינס,

אין נאמען פון דער בוטשער ריאדקע און פון דער געלערמאן משפחה, א גוט יאר, א גמח סימא טובה און האט א לייכטן פאסט, און מען קען אויך צוגעבן, נאכן פאסטן זאלט איר עסן געזונטערהייט מיט געשמאקע, פרישע און כשר'ע פראדוקטן